Mwari nhasi vana handina kana kana pekubata kana kuti ndizive kuti kumba tiri kuenda sei handisi kuziva hantiakumira yes ngativaomberei maoko volunteer imi muchisunungurai karibon katina kwaakaka good right chimira ipavo ndokumbirani ndokumbira mama vane dhuku inini ah. kune vamwe vataura kuti aiwa ndinoita bedding asi kune umwe anototaura kuti ino ati inini handina idea yacho ndiri kuda kutobatsirwa hanti kuna mhama vati vanogadzira mafrizit vari kupi yeah. Tikuda kutobatsirwa mai Sithole kuti how do we go about this? Hanti ndezvekubatsirana nekusimudzirana. Hanti makastoma emuharare haafe akapera madzimai hatimapedze nekuwanda kwedu tikati kualex park kune mafrizit edu kuvainona kune mafrizit edu kuavondale kune mafrizit edu kubelgravia munhu wese owana kurarama saka mudziyo wedu unenge uchigara panapa paheadquarters asi tiri kuda kuwirirana semadzimai kuti mudziyo wedu uyu tinoushandisa sei anditi muri kunzwisisa kuti tinenge tichitora matens zvakaita sei tinowirirana zvakaita chii zvakaita sei hanti yeah i think anga timbofarira idea iyi hama dzangu kune mama vataura kuti inini january disease handitomboiziva ndozvatoda kuva handizvii zvakusvika panguva yechristmas zvikusvika panguva yemaschool fees inguva yekurima zvakare hatida kuti munhu abva aita stack asi handinotaura kuti mudzimai akagara newe ishamwari yako hatisi kuda kuti tawana mudziyo wedu tabatsirwa nemudziyo wakutokonzera kuti tisawirirane pachedu tatotanga bongozozo pakati pedu aiwa madzimai woye right saka tokwanisa kugara edu pasi I think tane zvinhu two tane zvinhu two zvirimo mupfungwa dzedu semadzimai ebe the change tine idea yemukando Tine idea yekugadzira mafreezit nedovi hanti zvakwatiri manje kuti toita sei madzimai toronga toita sei handisi kuda kukuudza inini nokuti munozoti ndifakadziwo ndovakaronga zvisingashandi toita sei One of the ideas that we can run with ndeyekuti hanti tese tiri kubva kumadifferent sections tabva ku taona vainona iripo bond iripo avondel iripo domboshawa iripo alexandra park iripo chii ndakangana mount pleasant pendenis iripo avondel iripo lomagundi iripo tototanga masection edu ndoimwe pfungwa hanti section yega yega yoita kana kuti chelady yoita secretary yoita treasure hanti zvakanaka here tabva pakudaro topota to tichiti aiwa towirirana kuti zuva kana kuti monday ndeva inona vanouya vachikuya vachiita zvavanoita vosiya vacleana mushina wavo Tuesday toti ani? Toti Avondale. Ndizvo here? Wednesday tichidaro tokwanisa kudaro hanti? Um, maybe chimwe chatingade kungoita for organizational purposes Handiti atitura tura ite zvinhu zvakanyatsi kurongeka hanti asi uda zvinhu zvino zvekuti munhu anozoti aiwa takati aiwa hatina kuti zvinhu zvakanyatsi kurongeka pamwe pakati pedu tokwanisa kusarudza one watinoti ndiye chelady wedu anozocoordinata mese kana kuti tese pakanaka here simudzai maoko mundudze pfungwa dzenyu kuti ndizvo here kana kuti pane mamwe maitiro atingaite toita sei toita chair lady here or toita anonzi overall toita one ari overall anozocoordinator chair lady wekuva inona anozocoordinator nechair lady wekuavondi anozocoordinator ne zvinoita here mama kuti kudare ah, takuda kuitiswa chimugabe chatakaparadza cheche aiwa kana tichiwirirana its okay its okay saka ndiani anokwanisa tofanira kutanga tatsvaga sekritari nokuti toda munhu anotinyorera zvatiri kuwirirana handi tiri kuwirirana kana pane munhu asiri kuwirirana pane chandinenge ndataura akasimudza maoko upokane izvezvi ukasapokana nazvo izvezvi ka tingotongogara wabva waita sei right munyori toisa ani Secretary General weWomen's League anenge ane mabhuku edu ndiye watinotarisa kuti mareports ekumasections ese ndiye anenge achipiwa munhu anogona kunyora munhu anogona kutaura nevanhu munhu akarongeka hatizodi tumapepa twakawanda 100

Mai Rexon munoda here? Hanzi vari panapa ndo zvekuti zvinoita easy pakumonita muchitsvaira henyu muchiona kuti vanhu havasi kuba mudziyo here maparts. I don't know, huh? Yeah. Saka overall secretary general wedu ndii ndomboziva kuti mai Rexon. Garnet. Alright, saka tokuti chi? Toti mai ngatingoti mai tino vanogara pano is it okay hapana angakanganwe kuti mai tino anti right saka mai tino ndova secretary general vedu Mai Tino, imimi tiri kuda kuti munopiwa naNyasha paanouya kana kuti Jessica munomuziya counter book renyu mopota muchinyora zvinhu zvenyu zvese muchinyora hatisi kuda zviri complicated tiri kuda kuti next time patinosangana kungovhurirana mabhuku kuti o oh, kofadzai uyo asati abhadhara aripi anogara kupi adress hapana munhu watinopa chinhu tisina adress hantika right saka chibvai matotanga kunyora zvimwe zvatoda kuwirirana overall chair lady wedu toisa ani Louis. Yes. Okay. Nyakuchka. Uh-huh. Toisa mai nyakudya pa overall here? kana kuti toti chii toti munhu azvivolontiye ega unogona kutaurira munhu wekuti anenge atone mahours ari strict kubasa handiti muri kunzwisisa anenge achigona hongu but mahours ngatimbonzwai kwavari manya kudya uye henyu pa patinokuonai pamsorai madzivai eh, inini hangu kuti kudhonza vamwe vanhu vakawandisisa pandee ndiri pamaoffice ndokwanisa but kundipa basa rekuno ku kutown handikwanisi but kana kuri kwedu kwekudomboshapa nde ndiri off haa tinotsvagana tinouya takawanda nekuti ndiri pamamwe masaturdays ndinonzi uya kubasa asi ndine muningina wangu anogona kuzviita asingaende kubasa anogona kunyora anogona kuita zvese handisi kuti muchuzei but ndiri kuitira kuti kusaidi kwedu kuti isusu tiwande kunokuka tinenge tatsvagawo kumwe kumasaidi izindid saka manya kudya ko tikakuitai chief mobilizing officer wemadzimai kwetichi yeah i think tingawirira neipapa kuita kuti dzimwe nguva maweekend amunenge muri free aya kubond for example kana tichiona kuti aiwa kubond tine vanhu five kudomboshawa kune twechi tombouya toungana semadzimai kuti handei do to do tichinotsvaga madzimai ekuti vauye chi pachirongwa chedu hanti nokuti madzimai akawanda mari inowanda mavhotsi anowanda shamwari dzinowanda zvese zvinongoita sei zvinowanda right saka tovaita head of mobilization even kana muri busy munogona kubatsirana nemacheerladies kuti tadii kudai mm. toronga zuva rekuti tiri free tobuda tofamba toenda tononzwa kuti zvakamira sei hanti mm. ah, thank you so much manyakudya zvakamira sei and then touya tichizokuudzai ah, takawandisa maita basa mainyakudya right saka tinoda kunzwa kuti chelady toisani pane anokwanisa kuvolontiere kuti inini hangu kana kuti vanhu three toona pane vanhu ivavo toona kuti harinani ndiani ndoziva madzimai akangwarira ini woye

mukadzi anokwanisa kuumbiridza kuri kunzi vanhu vanetsana handei kuna chelidi tononzwa munhu anovaka munhu ano eh, apa panenge pamuka ndazvinzwa mama ne aiwa ndiri kuda kunzwa zita renyu mama sori ndakmai chinyoka saka thats number one candidate manyorere mai um, maitino mai saka mai chinyoka second volunteer eh, intend iripo full time but ndomboti budewo zvangu zvekuenda kumaboda kuti two three days but kana pane something intend iripo munenge muchinohodha here kumabhodha tiwanze mabhinda uko munogona kugarisana nevamwe zvakanaka muraini here I'm joking. Right, so I got 29. sis caroline saka izvi zvina mai tino sis caroline saturday nesunday muri free okay saka pamadzimai aya three choisa ani toisa ani yes allright saka chee kana tichiti munhu ndichee lady hanti munhu anotungamirira maprojects emadzimai women's league any project whether iyo iyi yemamachine whether ishandu whether iyi inonzi Eh, mukando whether yehealth yatamboita whether whatever project kana achida kudzidzisana kubika ndiye munhu anenge achispearheada kuti maprojects zvekuti mungapera one month tisina kusangana semadzimai hamuye kuna fadzi tinoenda kuna chelady wedu neniwo ndinenge ndakatomira kunzwa kuti madzimai ari kuti chii hanti muri kunzwisisa yeah. ndiye anenge achitaura kuti a ah, kwakati kuavon the west kwakadzikira vanhu handei timbonofambira kana kuti kukensington kubelgravia kugun hill kwakadii kana kuti ezvino ezvi madzimai tambotaura nemadzimai kwakati kwakati tiri kufunga chakati ndiye anenge achilieza nemachairpersons kuti saka madzimai mukando wenyu wapapi mapepe enyu aripi zvaakamira sei chimwe chatinokwanisa kuita ndechekuti tinomboisa vanhu tombovaisa kwe one month tichiona kuti ivo vari kuzvifarira performance yakamira shei sei zvinhu zviri kunakidza here yes mama chinonetsa dzimwe nguva e zvakanaka kuti munhu anenge asiri pabasa asi munhu ari pabasa haazoshayi mari yekusenda mawhatsapp hanti muri kunzwisisa saka munenge makuenzanisa manje yes e Ndochimwe chataura hanzi hakuna watinoti hasi pabasa especially from today hapana wachida kunzwa unzi anoswera akarara achiona mamove ataurwa nagogo ayo aiwa aiwa yes okay hanzi mabasa anosiyana kune umwe munhu wekuti anombowana mukana wekumbofema kozoita mumwe munhu anenge akagarwa bhamba yeah Uyu Caroline anambogarwa gamba atonai. So, yes. Kunyeperana kuti nhasi tingamanikidzane kana kuvhotera munhu ari busy. zvinhu izvi zvatatanga zvinhu zvekutoda kuzvipira eh. because munhu uyu achafambira vanhu vese hapana pangamboshanda foni chete usingazivi kuti vanhu vacho vari kupi kana zvazve pafoni ndozviye zvatakunyepa kuti tine vanhu vanhu vacho musina kuvaita sei musi wakunoti domboshawa iri kuuya kuno kunogona kuuya inini ndiri wani ndosara ndichikuya bevi rangu apa nemafudzano saka cheyai anofanira kunge achitoziva kuti kudomboshawa kune vanhu vangani kwakati kune vanhu vangani kwakati kune vanhu vangani chipo chekutoti ritoriwo basa rega rakatozviita rakatozvimiririra right right right ndine pfungwa yandinayo

Ko tikamboti ndo interim committee yedu muri kuona munhu kana atozvipira ka zvaita mai chinyoka munhu anenge ane chido hanti muri kunzwisisa munhu anenge atoratidza chido zvaita sis beauty Mai nyakudya tatoona kuti chipo chekuunganidza vanhu haasi munhu wese kanokwanisa kuti gogugoi tine zvipo zvakasiyana saka kana tatoidentifya talent yemunhu ngatimuise munhu yeye pabasa rake vataura kuti zvimwe munogona kundinetsa asi pakuunganidza vanhu i can do that saka toisa mai nyakudya pamobilizing Um, mai tino chatavadira ndechekuti vari pano uh, sister nyasha vanombotibatsira futi nemobilizing vanoshanda zvakare namai na tino hatizonetse kana nekuti availability havazonyeperwa kunzi kwauya vanhu vakati vanenge vachitoona vega mabhuku avo anenge achitokwanisa kugarisa muoffice tinotovapa desk ravo rewomens ratinotoziva kuti secretary general wedu wewomen's anenge aripo hanti right treasure saka pane madzimai atiri kuona apa pachabuda one chair lady secretary general tinawo pari kuda treasurer pari kuda deputy chair lady hanti mukunzwisa vanotokwana kutongonongedza kuti uyu tiri kumira vakadzi Ndizvo ndikugona here kutaura madzimai? Saka kutongoona ezvinezvi taisa maitino pakunyora manya kusvika pakungrina pakumobilize anoda kubata mari

Chisamu. Right. Hapana chakaipa hapana. Zvese muri kuona madzimai faisari apa zvigaro zvese izvi don't worry. Saka koti kadai rudango pa suggestion kana ndapa suggestion munogona kuti hongu kana kuti ngatichinjei apa koti koti kati caroline chair lady Mai Chinyoka, Deputy Chair Lady. Toisa uh, Sisi Beauty pa Treasure. Toisa Mai Tino pa Secretary General. Toisa Mai Nyakudya pa Mobilizing. Ndizvo here madzimai? Ndizvo here? Ma mama vapi?

all right, all right, all right. Gatinzwe, yes. apinda mirai mirai matondiendera pamberi ava ka ndove kuti overall hanti mukunzi munoziva zvinongoitika kuchechi yezvera pane komiti yepachechi kozoita masection leaders section yega yega inenge itone mukuru wayo inenge itona secretary inenge itona treasury hanti mukunzwisisa asi vatinoti overall ndo vanenge vachicoordinata kwese kwese tikangoti womens league yedu yakafanana kuti ungoti caroline haufa Caroline Rongeka kuti tidi kunzwa kuti mari yedu yakamira sei kutongoenda kuna maitino halfa beauty mune mari muhomwe hatisi kuda kunzwa gava gava sikuda munhu ano kunonzwira sei kukakama tida kuudzwa kunzi kune 1010 dollars 50 cents as of 2 december Hanti mukunzwisisa whether iri kuchengetwa muiko cash whether tazovhura bhuku whether tazoti iri mucash kana kuti kana pane imwe iri mucash hatisi kuda munhu anoita sei anokakama hanti mai chinyoka kutongoshanda pamwe hanzi vanonzi chii kumasoya hanzi Hati madzima zvikanzi women's league yakangofafa ka kutongoenda kuna maichisamba hanti ndo vanenge vachibatsirana nevamwe vachidrivewo maprojects maideas hanti vataura kuti vakaita mukando how many years three years saka handidi kunetse kana kuti mukando uri kufamba sei mumasections Munhu ane 3 years experience ka haangatombotinetse munhu iyeye. Mukambo unotongofamba chandoda uzongonzwa musista Fadzi tirovere maagreements madzimai asaini tozokolekta muswari madzimai atotanga kumhanya nebasa christmas ino titofunga bhimbauko rako kuti uri kutengei kuti ugozotengesa christmas ndo nguva yakaye yekuti vanhu vanenge vane mabhonasi vanenge vane kaextra nekamwoyo wekutenga tenga Whether ihuku dzako uri kumaker sure kuti by kuma 20 December huku dzangu dzakura hati right. Pakanaka kamadzimai. Na madzimai aya eh, tikuda kuvapa until end of January. Hanti? End of January ndopachazoti Hongu takasarudza mushe kana kuti ii pana chinyoka apapa. Kana kuti sister beauty vakazoti vhara 200 dollars yedu. Hanti mukunzwisisa ka? Zvakanaka here madzimai? Madzimai woye! Right, anga timbowombera interim committee yedu. Right. Gare henyu ipapo torai machei mugare. Takuda kuenda section by section. Hantika, ngatimbotanga ine machair ladies. Vainona. Vainona ndoda kuziva kutanga kuti manga muine chair lady wamanga masarudza here anombo coordinator

Don't worry about numbers and tichina mobilizer uyu. Kutongo haya mainya kudya musi watinobuda tinoungana tese kana tichimobilizer ka. We can have a day yokuti nhasi ka tikuda kubooster section yependenis. Toungana panapa toenda door to door takawanda tine mayellow yellow edu tichinounganidza vanhu. Kana tichiona kuavondel kuda boost

wakutara pamadzimai sevarume hanzi musapindire nyaya dzevakadzi zviri sei hanzi varume hamusi kudiwa pano nhasi zizi

what is it fadzai 4 mp fadzai number 4 mp dot com so guys i think my battery is dead honestly i think i've got yeah i got one percent so it's dead so thank you guys for joining me we'll see you guys later if you're in cape town bless that's even better because there's changelings in joburg right now um, and in peter marisburg so hopefully cape town we also need people out there because we need to keep growing and keep